Uriye İdemova, Aydın gecede. Tarladakiler kelgende endi ortalıq qaranlıq edi. Olar qapu ögünde nevbetnen ellerini, betlerini, ayaqlarını yuvdılar, sürtündiler, Kemalnen Aliye analarına pek aç olğanlarını aytıp, nasıl aş pişirgenini soradılar. Siziñ sevgen aşıñız, Maşnen pırniç botqası, çoq etip pişirdim, istegeniñiz qadar aşarsıñız, dedi. Men olardan da açım, ana, dedi Cevair, başındaki yavluğını çezdi, onıñ tozunı qaqtı. Başını silkti, saçı tayıp aşağı sarqtı. Başı yengileşken kibi oldı. Kemal ve Aliyenen meşğul anası oña evde adam olğanını aytıp yetiştiremedi. Balalarnıñ şamatasını ve Cevairniñ yımşaq sesini eşitken Kerim odanıñ ortasında ayaq üstünde turmaqta edi. Cevairniñ nazarı Kerimniñ közlerine tüşti. Ülkün lampat yarığı onıñ yüzüniñ yarısını yarıqlatmaqta edi, qız başta onıñ ağası Cafer belledi. Yüregi kokuz qafesi içinden atılıp çıqacaq kibi çapalandı. Onıñ çeresine diqqatnen baqtı, ğayet sıcaqqanlı, küler yüzlü, aydın baqışlı ecnebiy bir asker. Ne içündir yanaqları ateş kibi yandı. Bu kim? Kerim de qızğa diqqatnen baqıp qaldı. Qafasında biñ bir türlü fikirler üymeleştiler. Alime aptem aña bu şahane qız aqqında bir şey aytmadı da. O, üstündeki eski, sade urbalarnıñ özünde bile acayip qıyafetli dülber varlıq. Tabiat ondan bir şey qıtmağan, qızğanmağan. Dünyada ne kibi güzellik bar ise, güya episini oña bağışlağan. Elâ közler, uzun kirpikler, dalğalı saçlar, ğayet tuzgün endam, qabarıq köküsler, Qız evge kireyatqanda koftasınıñ eki dögmesini çezip yetiştirgen edi. Olarnı qaytadan dögmelemege unutqan alda turmaqta. Men cenkten kelmektem. Ana-babalarımnı qıdıram. Şimdi mında kelip çıqtım. Siz Alime apteniñ qızı olasıñız, öylemi? dedi. Sevinçtenmi, sıqıluvındanmı, çeresi qıp-qırmızı oldı, az-açıq tutuqlanıp söylendi. Cevahir oña tüşünceli nazarlar bıraqtı, kirpikler enip köterildiler. Ebet öyle, adım Cevahir, dedi qız. Kerim turğan yerinden qıbırdamadı, Cevahirge ne içündir mağzun nazarlar bıraqtı. Menim adım Kerim, dedi. Barıp, qıznıñ bileklerinden tutıp dülber közleri içine baqmaq istedi, lâkin bu yalıñız büyük istek, arzu. Bu ateşli körüşüv bu yerde üzüldi. Odağa Aliye, Kemal, Alime kirdiler. Kerim ağanen tanış oluñız, dedi Alime, soñra Kerimge Aliyeni, Kemalnı, Cevairni taqdim etti. Bir oğlumız daa var, o, balaban aqay oldı, tarlada, iş yerinde geceley, dedi, duydurmamağa tırışqan alda köküs keçirdi. Kemal barıp Kerimniñ elini aldı. Onıñ çeresine, közlerine diqqatnen baqtı. Askerniñ quçağına atılmaq, ağlamaq istedi, çünki babasını, ağasını pek sağınğan edi. ağlap yibermesine az qaldı. Er alda, oğlan bala ekeni üstünlik etti, özüni elge almağa nail oldı. Aliye musafirge selâm berdi, lâkin onıñ yanına barmadı. Anasınıñ ayaqlarına sarıldı. Cevair biraz yutqundı, elleri parmaqlarınıñ yaqasına bardılar, olarğa çezik dügmeleri iliştiler, Birden ateş içine tüşken kibi oldı. Yürek çapalandı, onda olğan bu alnı Alime de körmey-duymay qalmadı. Asılında kerginlik ve ihtiyat ekisinde de sezildi. Aydın, cemaat, endi tanış da oldıq, men belesem, aqşamlıq aşamağa da vaqıt oldı. Cevahir, sen sofranı qoy, qızım, men şimdi qazannı ketiririm, dedi, ortadaki vaziyetni yımşatmaq istedi. Kemal tez-tez çapıp barıp, bilek kibi tal pıtağından yasalıp üstüne eski tahtaçıq mıhlanğan masanı ketirip, özüniñ seti yanına qoydı, üstüne temiz, yuvula berip incirip qalğan basma parçasını töşedi, evde tapılğanı sofrağa qoyuldı. Alime pişirgen aşnı er kes begenip aşadı. Sağ olunız, Alime apte, yaqında böyle lezetli aş aşamağan edim, dedi Kerim, hoşnut alda külümsiredi, cebinden poşusını çıqarıp, tegiz, yüksek mañlayını sürtti. Aş olsun, dedi Alime, başını salladı. Kerim gizliden Cevair betke baqtı. Ne içündir qıznıñ gür kirpikleri enik ediler. çeresi ise tüşünceli. Şimdi imkânı olsa, Kerim yerinden sıçrap turar, Cevayirniñ yanına barır, omuzlarından tutıp, Acemi dülberi? Kerimniñ anası pek begengen adamına daima o Acemi dülberi deydi. Saña ne oldı? dep sorar, onıñ göñülini almağa tırışır edi. Lâkin, teessüfler olsun, şimdi böyle yapmaqnıñ iç de çaresi, imkânı yoq. Aştan soñra eki aqay, Kerimnen Kemal, öz ara subetke tutundılar. Asılında Kemalnıñ tanış olmağan adamğa öyle tez alışqan adeti yoq edi. Lâkin Kerimge birden sarıldı, Ondan iç utanmadı, subetleri devamında büyük adamlar kibi qayda ve nasıl cenkleşkeni aqqında soradı. Kerim oña diqqatle baqtı. Bu yaş insan menden cenkte olıp keçken bir de bir vaqianıñ tafsilâtını aytmamnı istey, dep tüşündi. Qafasında çoqtan-çoq fikirler üymeleştiler. Beş yıl devamında o, nice-nice facialı vaqialarnı körmedi. Qaç kereler ölüm pancasından qurtuldı. Ağır yaralandı, cenk meydanında bir gece, bir kündüz topraq tübünde essiz kömülip yattı. Eskadron emşiresi onı ölüm pancasından tartıp aldı. Yoq, oña böyle facialı vaqialarnı ikâye etmek olmaz. Oña köterenki ruhtaki vaqialar aqqında aytmaq kerek. Berlin şeerine yaqın bir yükseklik içün nemsilernen olğan büyük çarpışma vaqiası onıñ içün meraqlı ola bile. Kerim teren tüşüncege daldı, yüksek mañlayınıñ terisi bir qaç yerden çızıqlandı. Nemsiler yükseklikniñ ucunda öyle yerleşkenler, olarnı andan quvmaq degil de, dersiñ qıbırdatmaqnıñ çaresi yoq. Töpeden kelgen emirde ise Onı bizlerge acele işğal etmek kerek. Aşağıda başımıznı degil, demir qalpağımıznı bir tayaqqa keçirip azaçıq kötersek, şu añ qurşun yağmur şıbalay. Eki-üç sabırsız askerimiz buña dayanıp olamadı, yatqan yerlerinden birden atılıp turdı, Ura! dep qıçırdılar, lâkin duşman olarnı yerge piçen kibi serdi. Bir yerde yatıp beklemek de olmay. Kerim sağ qaşını köterdi, Kemalğa baqtı. Onıñ sırlı, dülber közleri töz-tögerek, çeresiniñ er bir üceyresi tartılğan, nefes almağa qorqa, pısıp otura. Kerim bu kerginlikni yımşatmaq istedi. Aradan çoq keçmedi, birden bizim tanklarımız peyda oldılar. Olar yükseklikke tırmaştılar, Ellerimizde avtomatlarımız, olarnıñ taldasında ögge atıldıq. Nemseler bizlerni qurşunnen qorquzacaq, toqtatacaq olalar, lâkin qurşunları bizlerge tiymey, olarnı tanklarımız kese. Ep ögge kete, yuqarığa köterilemiz. Faşistlerge artıq qaçmağa yer qalmadı, çoqusı elâk oldı, çoqlarını esir aldıq, Aradan çoq keçmedi, bizim eskadron yükseklikni elge keçirdi, onı faşistlerden temizledi. Kemal birden bol nefes aldı, hoşnut alda külümsiredi, soñra çiresi kene ciddiyleşti, Kerimniñ yüzüne, gimnastörkasına baqtı. Ne içün siziñ pogonlarıñız, ordenleriñiz yoq? dep soradı. Var, pogonlarım da, orden, medallerim de var, lâkin olardan fayda yoq, dedi Kerim. Terinden köküs keçirdi. Başını köterdi, közleri Cevairniñ közlerinen toquştılar. Onıñ yanında Alime aptenen Aliye sözsiz baqıp turmaqtalar. Kerim yalıñız Kemal degil de, evdekilerniñ episi onı diqqatnen diñlegenini körip, eyecanlandı, çeresi qızardı. Soñra yanındaki eşya torbasını açtı, anda gazetke sarılı, üzerelerinde üçer küçük yıldızçıqları olğan pogonlarnı, bir qaç orden ve medallerni alıp masa üstüne qoydı. Mına olar, dedi alçaq sesnen. Kemalnıñ közleri quvançtan ateş kibi yandılar, Kerimniñ elini aldı, sıqtı, Aqiqiy qaraman! dedi ğururnen. Er kes külip yiberdi. Cevahirniñ başında ise, Ya Rabbi, buna ne demek olsun, bu yigitni men güya çoq yıllardan berli bilem ve o saba bizden çıqıp ketse, men ne yapacağım? degen fikir dolanmaqta edi. Çoqqa barmay eki dost qapu ögündeki balaban qaysı tübündeki soru üzerinde laqırdı ete-ete teren yuquğa daldılar. Saba tañda onı bellisiz yolğa Alimenen Cevair ozğardılar. Teren toz basqan köy yolu Alimege uçsız-bucaqsız olıp köründi. Anda cenazede yüregi birden qopıp-qopıp ketti, ayaqları, elleri birden cansızlanğan kibi oldılar. O bu alnı yanıqtandır keçer belledi. Aqiqaten de acı yanıq. Biçare Leylâ endi ana-babasını taptım degende, anası birden yattı aşağı, Keçindi. Leylânıñ accı ağlav sesleri alâ qulaqları tübünde yanğıray. Alime ne aytmasını bilmey, Anañ güzel edi de? dedi. Güzel edi, Alime apteçigim, sıtma marazı alıp ketti. Onıñ sıcağına, beliniñ ağrısına dayanıp olamadı. Alime yavluğınıñ ucunen mañlayınıñ çeresiniñ terini sürtti, Evi yaqınlaşmadımı eken degen manada ögge baqtı. Daa bayağı yol yürmek kerek. Yüregi bulandı, başı aylandı, ayaqlarında, ellerinde, bütün vucudında deşetli ağrı, kerginlik isetti. Asılında, yolda çıqqanından berli ayaqları eki-üç kere kesilip-kesilip kettiler. Çökkelemege, yıqılmağa az qaldı. Aydı biraz daa yürse, yolu sağ tarafqa burulğan yerde arıq başındaki qart, çoq yıllar ve vaqialarnıñ şaatı olğan, yapalaqlanıp ösken tal teregine barıp yetecek. İç olmadım anda toqtar, elini, betini salqın suvle yuvar, biraz nefes alır. Bu niyetnen adımlarını sıqlaştırmağa tırıştı. Lâkin olar saibini diñlemek istemeyler, dersin şişkenler, ağaç kesilgenler, qatıp qalğanlar. Niayet, çoqtan arzulağan tereke de kelip yetti. Omuzları üstündeki qalın santıraç saçaqlı yeşil yun şalını sararğan otlar üstüne bıraqtı, yavaştan oturdı, arqasını tereke tayadı. közlerini yumdı, terenden nefes aldı. Allam, ya Rabbım, balacıqlarımnıñ qaydını çek, dedi. Qurıp, biri-birine yapışqan dudaqları fısıldadılar, dua oqudılar. Vucudındaki ağrıları daa da artqan ediler. Közleri ögüne qaranlıq çökti. Soñra birden teren bir çuqur içine tüşip ketti. Ne qadar vaqıt keçkenini bilmey közlerini açtı, o yaqqa, bu yaqqa baqtı, can oğlu cın körünmey. Köyniñ yolu boş. Oña ne olğanını özü bile añlap olamadı. Bir şeyni yahşı bile, bütün vucudı araret altında yanmaqta. Tez-tez yerinden turmağa, er nasıl yolnen olsa da, evine barıp yıqılmağa tırıştı. Qalğan yolnı sarğuş adam kibi sallana-sallana basıp keçti. Öz evi qapusınıñ zembelegine elini uzatqanda, Şükür Allağa! degen kibi terenden nefes aldı. İçeri kirgende onı Aliyenin Kemal qarşılap aldılar. Ekisi de pek sağınğan kibi oña sarılmaq istediler. Alime mecalsız ellerinen olarnıñ omuzlarından tuttı. Men yaramayım, evlâtlarım, azaçıq yatmasam olmaycaq, dedi zayıf davuşnen. Em yatqanınen töşekke siñip ketken kibi oldı. Eki kün, eki gece araretten közlerini bile açmadı. Üçünci künü saba Cevairniñ ricasınen onı taibe kirip baqtı. O, ğayet tecribeli ekimler kibi bir qaşını köterdi. dudaqlarını büzdi, işler belli, degen manada başını köndelen salladı. İç terleme, dedi qatiy davuşnen. Cevher oña endi ne yapmaq keregim degen kibi baqtı, Özüñ bir şey yapıp olamazsıñ, hastahane meselesi ise olacaq şey degil. Pırniç qaynatıp suvunı içirmek kerek. Men bugün bir yerge baracağım, belki bir de bir ilâc tapıp ketiririm, dep ketti. Bu qadınnıñ sözlerine çoq inam olmasa da, ne yapsın, ümüt dünyası. Cevahir onı bütün kün sabırsızlıqnen bekledi, öyle de Taibe körünmedi. Ertesi künü saba erte olar qapu ögünde körüştiler. Taybe oña pek keç kelgenini aytıp, cebinden kâğıtqa sarılı bir yeşil apçıq çıqarıp, ğayet muqayt alda Cevahirge berdi, Şimdi içir, inşalla güzel olur, dedi, soñra evine kirip ketti. Cevahir ilâcını anasına deral içirdi, Alime şefaatsız közlerini açtı, Cevahirge baqmağa tırıştı, Olar ğayet yorğun ediler. Balam, maña suv ver, dedi fısıldınen. Cevahir oña suv içirdi. Ana kene bu dünyanıñ ğam-kederinden, belâsından qurtulğan kibi, közlerini yumdı. Cevahir onıñ oyulıp ketken köz qapaqlarına, araret altında azaçıq qızarğan nazik çeresine, qurup qalğan dudaqlarına baqtı. Anamnı men böyle alında nasıl eter de işke bıraqıp keterim, dep tüşündi. Közlerinden elemli közyaşları aqtılar, tişlerini sıqtı. Bir neç qaynattı, beznen süzdi, Bir meşrebe bilan çoqsuvnı añdırğan şingenlikni anasınıñ başı ucuna qoydı, Kemalnı uyattı. Türk adam, maña işke ketmek kerek. Anam suv istese, meşrebedekini verirsiñ, dedi. Kemal yatqan yerinde sozulıp yuqusırap yatmadı, Birden sıçrap turdı, közlerini oqqaladı. Nasıl sonu? dep soradı, er şeyni Cevahir aytqanı kibi yapacağına söz berdi. Yavaş-yavaş hastalıq Alimeni ep biyledi. Balalar ise ananıñ etrafında aylandılar. Alime çoq qusı, beyut alda yata. Kimerde özüne kele, başını kötere, Aliyeden ya da Kemaldan suv istey. Soñra kene susıp qala. Cevahir ise işten keç qayta, saba erte kete. İşten qalmağa oña kimse musaadeyi etmey. Kimerde oña dostları yardım eteler, kunduz künleri çapa-çapa kelip, anasını baqıp kete. Hastalıqnıñ on sekizinci künü Alime pek ağırlaştı. Sabadan aqşamğace közlerini açmadı. Ertesi künü ise Cevairnen ekisi özleri yaşağan yerden bayağı uzaqta bulunğan merkezge, komendantqa imza çekmege barmaq borclular. Lâkin anasını nasıl etip alıp barsıñ? Barmamaq mümkün degil. Cevahir bu aqta bütün kün tüşünip, qasevetlenip yürdi, aqşam işten soñ bunı brigada başına ayttı. O, belindeki qıyığı arasından nas qabaçığını çıqardı, andan tili tübüne yeşil toz bıraqtı, bayağı tüşündi, yarınsaba bir çare taparmız, dedi, teren köküs keçirgen alda. Şimdi bar eviñizge, çoq tüşünme, anaña muqayt ol. Saba maña mında kelmek kerekmi? dep soradı Cevahir. Yoq, çaresini tapsam, araba yollarım. Ükümet ükümü, Allanıñ ükümü, degenler. Brigada başı sözüni yerine ketirdi. Saba erte Cevahirlerniñ qapısı ögünde üstünde eki basım piçen bıraqılğan bir araba kelip toqtadı. Arabacı yaş oğlan Cevahirge Alime apteni arabağa minsetmege yardım etti, hastanı quçağında köterip alıp bardı. Olar yarı yolğa barğanda pahıl kibi yağmur sepelep başladı. Arabacı oğlan qamçısını oynattı, atlarnı aydaştırdı, yağmur zıqqarlamağance menzilge barıp yetmege tırıştı. Lâkin yağmur olardan evel davrandı. Cevair öz kevdesinen anasını yağmurdan qorçalamağa tırıştı, lâkin ne çare? Yağmur epsi bir öz işini yaptı. Arabadakilerniñ üçü de sılandılar. Aradan çoq keçmezden araba o qadar yüksek olmağan bir qatlı binanıñ ögüne kelip toqtadı. Yağmur ise epşip alay. Arabacı yügenlerini bir kenarğa qoydı, binağa çapıp kirdi. Anda komendantqa hastanı ketirgenini ayttı. Onı ortalıqnı suv ettin dep binadan quvıp çıqardılar. Cevahir ep anasınıñ üstüne egile, özüniñ vucudınen onı bu ayavsız yağmurdan qorçalaycaq ola. Anası şefaatsız közlerini açtı, qansız dudaqları qıbırdandılar. Balam, sovuqlanırsıñ. Bu fısıldını patlaq tütüs ses bastırdı. Qayda o qadın? Ne içün içeri kirip imza çekmey? Kimge qılına? Komendant, men imza etmege keldim. Arabanıñ yanındaki postal yanaqlı kişi, eteklerinden aşağı yağmur suvı aqayatqan uzun yapıncasınıñ başlığını mañlayı üstüne endirdi, afaqannen bağırdı. Ne içün onıñ üstüne yatasıñ, yağmur toqtar beyleysiñmi? O toqtamaycaq. Tursat anañnı, kirip imza etsin. Soñ isteseñiz ekiñiz de ceennemge kete bilesiñiz. Cevahir şaşmaladı, ne yapmasını bilmedi, közleri yumuq, areketsiz yatqan anasına egildi. Anam turalmaz, men kirip anamnıñ yerine de imza çekeyim, Yalvaram, naçalnik, musaade etiñiz! Kişi afaqanlandı, arabanıñ qoltuğından tutıp silkitti. Er qoy öz bacağından asılmaq kerek. Ne, siz meni Sibirde gebertmek isteysiñizmi? Anda men degil de, Vatan hainleri ketmek kerekler. Tursat onı özü imza etmek kerek, vesselâm! Kişi kene qoltuqlıqnı silkitti. Tur, deyim saña, ey, qadın! Naçalnik, hastaya sız, bir şey eşitmey, dedi arabacı oğlan. A, seniñ de tiliñ çıqtımı? Yapıncalı kişiniñ közleri aqaydılar, elindeki milis sopası töpede oynadı, o, ğayet çabikliknen oğlannıñ eki omuzınıñ ortasına endi. Oğlan yapıncalığa açuvnen baqtı, Onıñ üstüne qaşqır kibi atılmaq istedi, lâkin qarşısındaki domuznıñki kibi sarılı-beyazlı kirpikli, yeşil, aşaycaq kibi baqqan közlerini körgende toqtamağa mecbur oldı. Çünki o bir vahşiyge çevirilgen edi. Epinizni gebertirim! dep bağırdı o kiyik davuşnen, sopa kene töpede oynadı. Hasta közlerini açtı, bütün küçüni, canını toplap, artıq yırtıcığa çevirilgen kişige baqtı, turmağa azırlanır kibi qıbırdandı, azaçıq köterilgen başı sılah yastıq üstüne qaytıp tüşti. Qadın bu şefqatsız adamnı, susıp qalğan arabacı oğlannı, canından aziz evlâdını, Daa yaşap toymağan yarıq dünyasını, episini, episini terk etti. Cevahir artıq bütün yanıqnı, kederni, elemini içine tutıp olamadı. Anaçığım! dep dünyanı titretebilecek accı fiğan qopardı. Ev ögünde, küçlü yağmur tübünde bu aqsız dünyada ne kibi adaletsizlikler olayatqanını añlağan kibi, başları egip turğan atlar yekili arabanıñ yanına yavaş-yavaş ösmürler, qartlar, qadınlar toplanıp başladılar. Bütün dünyasını unutıp, anasınıñ cesedi üzerinde egilip turğan qıznıñ omuzlarından tutqan küçlüce eller Onı kötermege areket etti. Bu eller bütün dünyasını terk etmege yüz tutqan Cevairniñ zayıf bedenine ayat bağışlağan kibi oldı. O başını köterdi, közleri ana-bala yol ortasında qalğanda olarnı öz evlerine alıp barğan merhametli qadınnıñ qızı Fatmanıñ, Mahzun, lâkin ümütli közlerinen rastkelişti. Fatma apte, menim anaçığım. Körem, qardaşım. Sabır. Fatma Cevayırnı bağrına bastı, Evimizge bala yolladım, şimdi anam ve babam da kelirler. Etrafta toplanğan vatandaşlarına köz etti, Sen yalınız degilsiñ, qardaşım, dedi.